Merhaba ji we giyara şeva we xweş be înşallah em bi xêr û xweşî bin. Çeka xwe hezir kin û vir de werin em mesela xwe îşev bêjin. Di sala du hezar û şazdeh de li gundê Seîd di Misirê de mêrkek çû bo şirto, cem polîso ji wan re gotin Eno kurî min wendo bî. Kurî min jî emrî xwe hewilî bîston e û nivî wî jî Omer e. Şurta stixrab bûn ku kurî teşk çi wendo bî got vû bî heftekî jê zêdetir belkî wendo bî nî notî mole. Gotî hîn ni tey. Got yanî ez hû bime yanî kurî min bi şekil am yanî tim carna vî tiştî wenî dike. Carna sêriya rokê tê mol û vê carî jî dî xwe gotibû Û çi ciyokî din e, yanî bajarekî din e şixul digere ye bi hevalekî xwe re. Û ji wê çaxê de hîn ti xeberê wî nediye. Em nizanin çibû. Diyê xwe jî tirsiya re bû telefona min kir. Got ez telefonê dikim, telefonê dikim kurk cewab nade. Got çirima tu li kur bûyî? Gona ez li Qohîre dişixul im. Diyê xwe telefonem kir got hîn kurk notî mala got êş tirsiyom. Got min nedî kurk min lê pirsî min nedî got ez hatim min gilî kir. Polîsa vat tişta bihîst cuda rabû ser pirsî yanî teheriyatê xwe kir kurk ku çî kuda çî kuda hatî cuda çûn ser wî pirskirin. Û Emer jî xortekî bîst salî ye û wahîdê diyê bavê xwe ye wexta ku çûçik bû

Sol sol perê wî îcarî wê ewê distûn yînî kîrî wî erdî distûn. Ê ro bi çend caro bi xwe re bira qohî ro ku no tam û bînî qohî ro wî gundî pir tiştek din êgî çor saet din. Yînî bavik tê hew şekil bûn rû dir nê ser tu tê jî yînî serî kilwan dixew dise vedigerê şixulî xwe û

Elmim û car me jî bi hevol mevol û dikeve ji te bon re dibêje dîbûr xwe re dibêje. Dibê ji te min şixul li cihekî dî ye darê heftekî bi hevola xwe re û mevola xwe re digerê yanî bojor mojor û ala esas û heftekî nêm mol ala esas çil çîl şixul dike. Tu ku de darî ez kêm şixul bigerme. û vedigerê jî min şixul nedî ê şixul winî bû vi şixula winî bû yanî hicetê xwe yê pir bûn pê ku yanî naşixulê diçû ji xwe re tê digeriyo bes li şixul nedigerîyo bes ji xwe re diçû digeriyo û tê mol dîsa bîna berê û fetrekî fetrekî dibe ez kêm bişixulime dorê bi hevalên re digerê û tê dibê min şixul nedî. Û ve heval mevalê Omer ê ku bûn rûdgerê, Omer wana nayînê malê xwe. Bes li derve bûn rûdgerê. Tam û zona heval meval xwe yê bîstin. Sîqetê bi heval meval xwe nokê nayînê mal. Bes hevalê ku xwî tenê hê nifxa xwe li da û ji weyî pir hez dike, weyî sîqetê dike vê hevalê xwe yê çikî yê. Yên çikî de hevalê xwe yê. Kurikî bi oqile ne ûriqî vedixwe ne cuxurê vedixwe û ne ji wê şilê hone ku pê pê rûdgerê. Tim bilexs lê şîreto dike, divê Omer dûre ew ê keve. Grevê şilê keve nêzke von hevolî mevolî pîs nebe yûn tim lê şîret do dikê. Ew hevolo tenê konî wînê molê xwe zonê ûn wîn yekî rind de dînê molê xwe. Ê dinê ne bon ro ew dikê bes bon ro digerê û tişt mişt do dikê bes nûynê molê xwe. Voyî tenê ro.

Cîron mîron û xelk melkê nos mosa pirs dike kes dibê wele me ne bîstî û ne hema jê hene. Roj dibê di rivê bo şirto gilî dike. Û şirto bedî ku heyetê Omer fehm kirin çi ye kî ye û niyê giştûnî ye robû cem bon hevol mevolî wî kirin li pêr tehqîq vekirin û li ser wan jî zêde dext kirin.

Xwe li dû Emer ji min re gotî, hinek xelk heye hotinekê li Osorê bikin. Got vê xelko nikîne got ez nûsno kim. Got gotî hineke hîn xerîb in ne ji gundî me ne. Hotine li Osorê bikin got min re gotine tu jî yenî bi me re bişuxile. Divê min çi qoslî şîret kirî dûra wan keve gotî no ez kê bi wan re bişuxilme. Ê gotî yenî min te malûmatê te ser wan ji xwe zana heye yenî ser wan însanan e gono gu ez zanim min navana ji derve vî gundî ne loma wan nas nakim gu bes min pir lê şîret kir. Gu wekî dinê tiştekî zanî ser gono gu heye ez zanim vo û ma ina mijêr çiqas gu dûre vana keve dûre wan neket gu çi heye xwedizane ji wana de ye. Û mele dişûrêtke û şûrêtke î dibe

Ew mehlûmo yên wê meseleyê ser û bin dike. Ew xorto jê hevalê Umere tê bo şirto dibêje min hîro menşûrek li ser Facebook dî yenî xwedî ki telefonê yenê ki xwedî telefon dikonê telefono neşir kirî ser Facebook rismê telefonekî vur rismê telefonê jî di

Nizone reqemê wî veke, reqem sirrî wî vekê. Xwedî telefonê pê şik dike, xwedî dikone. Divê wî belkî ji ciyekî dizî nizone ino çi re nizone veke ku telefona wî bê veke. Bi salvotê divê min reqem ji bîr kirî ji min re fi formoto ew bike yanî ji min re me ew bike. Debt mesna çî divê ji min re ew bike yanî ino. Seba ku jêr vekê û bifroşê. Ê vano dibên temam î ku demîrî xwe hebe. Dibê temam her resme de were. Wê wextê jî yanî zonê ku ê xwe bîyo wê vekiro. Zonê neyê xwe ê von kir. Mêrkî xwedî dikonê yanî fehm kirino û telefono vî dizîye çirin zonê vekê. Robû neşir kir gobekî xwedî telefonê were. Elmam ku vo şirto çito vo malûmato bîst vo tiştono bîst ci do. Dewriyok hazir kir û çûne wê enwanê, yanî wê adresê hane ku kurk re bene winkirî. Û vit dukana saetekê dûre ew ye, dûre gundî wan e. Şirto çûne wê derê, çûn dî ku hîn telefona kurk yanî kesî neabiriye, hîne li ba xwedî dukanê ye. Şirto cida ji kurk pirs kirin tevot telefona ji ku anî, kê da te yanî. Wala ku şexsa ku hate bo min nosnokim in. Ewwel cara vî şexsî dibînim. Hate bo min ku vê telefona hevalê min dayê min e û hevalê min jî sefirî çî cêkî din e û berî here ji bîr kir min re bêje ini reqemê wî sirrî û goh hat danî bo min ala esas ino yanî ez jê re vekim. Yanî dewt mezin a jê re bikim formotu ew bikim seba ku ez jê re vekim. Dibê min jî got min pê şik kir min jê re got temam here sibe de were. Em gotin kemîre li bo te heye got na kemîre di dikonê min de tenê dikonê min e bes tê çiçike ê got were meş em kemîrê cîran mîrana binêrin rastî dikonek li wê derê heye

Yanî lê geriyon ilm dîn. Piştî ku xwe li dot ne û girtin û anîne mexferê bêr tehqîq û difekirin ku telefonê xwe li li bo te çi digere yanî done rûyê wî yanî. Ku wela xwe li di perê min lê hebûye û şûnê perê min bidê robî telefonê xwe do min. Ku behdî telefonê xwe do min û min ku here bifirûşe û çi heqî û derdkevê birê tevî ew ji çima gotkê bifirûşme. û min dît ew çû. Sefirî got eskî bi sefir min veger min dî vernegirê ez çûm got ez herim yanî ew wî vekim û bifirûşim tam min dî not ala sos warê ji min re vekê vernekir û jê pêvo min çû yanî ji xwe re wergo kir. Hewa dibê vê şirto bes çî îno nekir. Şirto jê re got ê yekê me berê vê tişto ji te pirs kir te negot ji me re vê mesela. Ê didiyo te çirê têlefon li bo xwe dime hişt piştî dime ho tu dorî difirûşiye. Ê sisiyo te têlefon çû bir li ciyokî saetekî dûre gund

û min mezorê gundu jî veşort û kuştinê xwe li dijî ne bi dest min bû. Goh hinek ku ji min xwest ez bikujim min kuşt. Yanî goh kê ji te re gotî bikuje? Goh diyê wî min re got bikuje. Ku goh diyê wî bikuje min re min re gotî bikuje gîcî xwe de aşik bûn sor bûn. Ew ji to dê bê bêhere kurî min bikuje. Enê tiştekî no kevê qûfî me re. Mesele çi ye? Got bi sakina ji we re bêjim seba ku yanî hûn ji min înan bikin. Seba ku min qûfî we kevê. Got ez û Emer em cîranê hev bûn. Emer volê hev e çikî de bûn. Û ez pir diçûme malê wan. Ew dihata malê min, înî em pir pir di ser hev de diçûn û dihatin. Û Emer jî pir siqet bi min dikir. Tamo bi min re mezin bû, ez jî bi hev re mezin bûm. Bes wextê ku em pir diçûn dihotina cem hev û ez pir diçûm cem wan, bon re diseherîm, bon re rûdirniştim. Rû bi rû dî wî ji cor hat me re rûdirnişt. Yanî exleb li cor yanî tewr pir dî wî me re rûdirnişt. Û ku corna ji me re şîv çêdikir, em bon re diseherîm, rûdirniştim. Rû bi rû ku dilê jinekê kete min, jinekê xwe ber ve min wanî û Çav berdo min û eleqa mabênê min û jinekê de çêbû û dûyê Omer jî çel sol yên hîn gênc e nê pire mezin e û mêrî xwe jî tewinê li mol e. Ji şeş meho, pênc meho, çar meho carekê tê mol. Yên nêvro nêvro tê mol. Ku tê jî hewşekî tê da rê derdî şixul da ketî û jinika werge tenê. Ê Omer jî nê qeyfiyonî hevalê wî ye pêro mezin bî qey nêv molê de mezin bî. Êva xorto mezin bû.

û dî xweş dawa qana kirin û yenî kurk vegerê tam û dorê eqele şî heftokî dimînê û vedigerê. Vo tê mol dikevê hindir dinêrê bi kîlteqê bi vedikê. Kevê hindir dinêrê dengî dî xwe tê û dengî mêrkekî tê. Berve sewtê tê dinêrê vo ne sewtê bû vixwê. Vû sewto dînê sewtekî noz e. Ku rind ber vê dorê dinêrê sewtê ewe ye. Kurk e. Kurkê hevalî wî xole de dinêrê vê sewtê xol de û dikeve hindir. Dinêrê ew dî xwe di eleqokî nêşer'î de ne û li kurk dixê. Tiştekî di kurk de nîne dev mivî tu ji xwîn dikê û kurg xwe xelos dike dirivê xwe li xwe xelos dike û dirivê û ji dî xwe rehet zor xeberî dibêjê û dibê tê wenî û tê wenî û û ez e ji bo vî xwe re bêjim me bere te berdê tu însaneke wenî tu çi însanî tu bi hevalên min re wenî dikî elmim tiştek nişt û dî xwe zanibû yanî wê wê rezîl bike. Ê bes kurk tiştek çend rû derbus bû kurk tiştek kesî rû tiştek nagu kurk yonî hesob bikir belkî fikirî û gu belkî yonî diyê min e ez kêno çi wê rezîl bikim e û yonî çi qos bê dimo diyê me re yekê me rîşto herî dî xwe rezîl bikê kurk dengî xwe nekir bes kurk do te mol rû nedo yekê pir şûr nedikir ku bes pir şûr dikir dê yekê dî heye dî xwe dikir digo min şûrê meke. Ê jinik tirsiya yenî vikir ku çi ri kere, çi ri tehdîdê xwe nefiz nekir. Çi ri ne tiştek negot, çi ri ji bo vê kêrê tiştek negot. Jinik tirsiya nu vikir ku çi ri hûnî kere. Yenî gola min tiştek di bin vê kerbûnê wî de hebe. Fikirî fikirî ya çi bikim rûbû çû ji Xalid re got ku wela vo yenî got vo ne ji edetî vî vonî bê vo çi ri hûnî kere. Xalid got vo ku hîro nebêje Erê niho ku ker bê nebêjê ku oroqî ve xwe bêjê. Belkî niho no bêjê bes kurikê nû çû pir oroqî ket. Tom oroqî ve dixwe gûvo ku oroqî ve xwe wîgî bi nêl xwe. Yanî hê û tenê vo kur ku ger em xwe jê xelos kin. Erê jinikê gû gû winca em xwe jê xelos kin. Jinikê gû heto ku ez ser dest û xwedî xwe û mêrê xwe tême kuştinê, bir kurî min were kuştinê.

Îtîrof kir, Wexta ku Xwedîyo bihîst, mêrê wê bihîst, gîdbîn çitû vuştû jina ku rûbê zû kurî xwe bikuje. Hin kesî nûn nakir, qûfî kesî rû nakir. Meqûl e kurî xwî wehîd rûbê bikuje. Lê tu çi jinî me nikonî bê dêyê jî. Mo dêyê winî hene dê rûbê kurî xwe bikuje. Yanî erê me bihîstîye nû jin dorê mêrî xwe dikuje. Dorê kesekî xweyî dinê dikujê, bes rovê kurî xweyî wehîd bikujê, yon çek noka vê qofî mero. Çi qosibê yonî, gezeb e. Nizom, ez nikom pir vê meselê do pir dirêj bikim, yenî mesele tişkî çetin e la nû nizom. Min ji we re hîşt win bêjin, telîqota do, yenî çi şiûrî we ye, yenî yek diyo kurê xwe bikujê. Va herdiyona ro kirine mehkemê, ji wan re hukm edam derket. Mesela me hewbû. Qisûrê nenêrin dengî min ketiye û bi heftekem serma xwirî dengî min dernakevê xweş. Mesela me hewbû înşela we eciband ku eciband ji bîr nekin di qenatê min de îştîrak bibin û vîdyoyê ecab bikin sebe min her ku vîdyo daxist biwegê. Şeva bimînê bi xêr û xweşî û şev baş.